Баттаатахха матылдьыйбат, баараҕай таһаалаах, үктээтэххэ оҕолдьуйбат үрдүк мындаалаах, кэбиэлээтэххэ кэлбэлдьи Мэтит киэриилээх, орто, туруу, дьаҕыл дойдуга улуу Куоргун оскуолатын үөрэнээччилэриттэн төрүт, төрдүк, саргылаах саханы албан аатырдыбыт олоҥхо бухатыырдарını сүрбэһис-үйэ улуу тренера Дмитрий Петрович Коркин аатын ама, умноо-до саха барылын иһил былчыннаах, алта харса кырыылаах Аан дойду ааттаахтарын аҥаар кырыытыттан кыайан, кытаанах санааны ылынан, Олимп хайатын дабайбыттарын. Ама, Родос Саха Барҕа махтал, миигин айбыт айылҕабар, оҕо буолан дьалты кытта Улуу Коркун оскуолатыгар үөрэнэрбэр. Сүдү киһибит, Бөдүрүөбүс Куоркуммут, эн ыраас сахалыы мөссүөнүҥ, олохпут сууһа буолуоҕа. Эн үлэҥ кэскиллээх түмүгэ, өрүүтүн инники сылдьыаҕа. Өнүүннэрбит хотойдорун ыра санаа туоларыгар, ыччаттарын иитиллэр спорт үөрэх

Саха уола спортсмен буолан аан дойдуну баһылыырга, аан дойдуну таптыырга үрдүк дархан аналлааххын. Ону киэй туттуохтааххын.

Дмитрий Петрович Коркин тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ аҕыс сыллаахха Кытаанах нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Аҕата Петр Кириллович, ийэтэ Мария Андреевна эрдэ бу күн сириттэн бараннар үс оҕо тулаайах хааланнар Дмитрий Петрович Лазаревтар дьиэ кэргэттэригэр иитиллибитэ. Сэрии уот кураан кэмнэригэр оҕо сааһа ааспыта. Буолан хоту көһөрүллүү кэннинээҕи ыарахан сыллары оҕотук дьарамай сананыгар сүгэн туораабыта. 1902-1906 сылларга Ленинградтааҕы Герсен аатынан педагогическай институтка ситиһилээхтик үөрэммитэ. Дойдутугар эргиллэн кэлэн Одьулуун сэттэ кылаастаах оскуолатыгар завуһунан, нуучча тылын учууталынан үлэтин саҕалаабыта. Тустууну көҕүлээн, нэһилиэк ыччаттарын уонна Чурапчыга оҕолор тустуу секциятын аһан, Уон икки биэрсэлээх сиртэн сатыы сылдьан дьарыктыыра. Түөрт сыл буолан баран тустууга таптала букатыннаахтык баһыйан, Чурапчыга көһөн киирэн оҕо спортивнай оскуолатын тэрийиигэ утумнаах өр сыллаах үлэтин саҕалаабыта. Ыҥырылаах ыалдьыттар оскуола коллектива, күндү үөрэнээччилэр, эһигитини улуу тренер Дмитрий Шкоркин төрөөбүт күнүнэн оскуола администрациятыттан итиитик истинник эҕэрдэлэрбитин көҥүллээн. Убастабыллах Николай Николаевич Никита Никитевич педагогическай коллективтар биһиги сыллата күһүн бу балаҕан ыйын биэс күнүгэр Саха автономиятын ресурсар эбиэскэ хойуус үтүөлээх тренерин, үтүөлээх Саха Республикатын үтүөлээх учууталын, саха норуота киэн туттар биһиги улуу тренербитин. Бу бүгүн төрөөбүт күнүн тула турарбыт биир өттүнэн биһиэхэ үөрүүлээх, иккис өттүнэн кинини чиэстиир уонна үйэтитэр дьаһал буолар. Онон бары коллективтары Чурапчыттааҕы спортивный

уонна бүттүүн Чурапчы улууһун дьонун сэргитин ааттан спортивнай общественнай сааттан ититик истинник аҕатэлибине көүлэ. Күндү Дмитрий Петрович Коркин атынан оскуола преподавателлара, Чурапчы государственный институтун преподавателлара, тренердар, күндү оҕолор, студеннар, бэйэ ветераннарбыт бүгүн биһиги бу Томторго саамай сүрбэ үсүйэ аатырбыт уонна киэн туттар киһибит Дмитрий Петрович Коркин төрөөбүт күнү ыла турабыт. Онон манна үлэлээн иитиллэр уонна үөрэнээччилэри Чурапчы государственнай институтун коллективин аатыттан итити истинник аҕатилербин көбүллэр. Итиэгүлнэ. Васыллаас кула олоро педколлектив уонна сүдүлээттэрэ. Ити бары эттибит бүгүн биһи улуу киһибит төрөөбүт күнэ. Онон бу автографы аныыбына. Мен киниэхэ үөрэммит, эрчиллибит уонна бииргэ үлэлээбит тыллаабыт. Оны bu сахаран

Алта уон тыһы сыллаах олимпийскай оонньуу көрөн кэлэн баран күһүн баччаларга биһиги дьарыктыы сылдьан этэр буолла дии. Оҕолор, аны биир сылынан биһиттэн СК3 чемпиону иитим. Оны биһи баппаппыт өрө турар булу. Ханна бу 15 сөгүлдер үшмүкеттек биһиттек ким бастык боллаға дей. Оны Вячеслав Карпов ровно bir сыл болан баран СК чемпиону бар. Ити кинини көріп күтті. Сүрақпа доғыттарым бұқа бар еді. Онна

Да оннук бөбүтүрүөбүс эрэ уонна хоһор киллэрэн баран этэр Иванов аны эһиилэ Хэбэскөй чемпион оҕолун чемпион буолар аны чэ оҕолор буоллун да бу физкультурнай институт бүтэрэн кэлбит киинэ этэр буолла дии друзья Михаил Григорьевич диэн очолорго урожай Лосмах эбит ученый заавыгар так Михаил Григорьевич бу старыһыны быйыл Россия чемпионатыгар Баран туһуннун, иккитэ куруук туһуннун. Бу киһи эһиил Россия чемпиона болуй. Ону айда бүдүрүс эппитин гынна хайайда, ыытар балай, киһиде кити икки куруук тустан келе. Онна эһиилигер Россия чемпиона болар. Енді оҕолор ол өһөттөрө институтскиеллere уонна преподавателлар. Bu ürüle Өлөн туран биэһин сылан ырааттыыр төрүттэммит оскуола хайдах курдук хайдан үүнэн өрө үүнэн чэчирээн тахсыбытын киһи үөрэр. Биһиги Дмитрий Петрович Коркин оҕолоро, оччотооҕу үөрэнээччилэрэ эһиги айдыбыккытын көрөммүт диэн туттабыт. үөрэбит. Бу барыта биһиги ытыктыыр, убаастыыр, иитиллибит киһибит, улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин аатынан сибээстээх үлэ-хамнас барыта ыытыллар. Бу маннык үчүгэй оскуола

Маннарга уочарат буолар этэ. Ол үрдүнэн биһи тирэйэрбит мудрайар үйүнэн, дьулуурдаах үлэтинэн, айымньылаах үлэтинэн ити Олимпийскай ситиһиилэр кэлбиттэрэ. Мин билигин наһаа киэн туттабын. Ити дьону кытта бииргэ сылдьыппынан, бигэ чилииппинэн, бигэ рас күрэхтэһиилэргэ кыһынньыыппынан. Биһиги кэммитигэр үрдээх ыарахан этэ. Ол гынан баран тахсыбыппын. Олимпийскай чыпчаалы биһи уолаттарбыт туппуттара. Мин онон наһаа киэн туттабын.

Түүт СССР спордун үтүөлээх маастара, уон аҕыс Саха Республикатын Российскай Федерация Украина уонна СССР үтүөлээх тренердара. Роман Дмитриев Мюнхен куоракка олимпийскай чемпион, Монреалга олимпийскай оонньуулар үрүҥ көмүс призера, Павел Пнигин сүппэ биирис олимпийскай оонньууларын чемпиона, Александр Иванов Монреаль куоракка олимпийскай оонньуулар чемпиона, Василий Гоголев, тыынч тоҕус сүүс аҕыһан түөрт сыллаахха үтүө дьулур оонньууларын чемпиона. Биһиги кинилэринэн киэн туттабыт. СССР РСФСР Саха СССР үтүөлээх тренера, Саха СССР үтүөлээх учутала, Октябрьская революция, Бочо знак орденнар кавалера Дмитрий Петрович Кэриэстиир памятникка сибэкки чөрбөтүн уурууга барыгытын ыҥырабыт! Үүннэрбит сайдарын, ыра санаа туоларыгар, ыччаттары иитэллэр спорт үрдүк чыпчаалыгар холобурга сылдьаллар. Коркун аатынан оскуола турар үтүө томторо, үгүс ыччаты уһуйар, үүнэн сайдар чэчириир.